Bir ýyl mundan ozal rus işçisi Pawel Poltoraski zyndanda ýatyrka ölüminiň öň ýanynda şeýle ýazypdyr. Ol rus, emma türkmenlere ýüzlenip ýazypdyr, Öz hukugyňyzy, azatlygyňyzy goraň diýipdir. Baýlary özüňizi aldatmaň diýipdir. Emma aklaryny atypdyrlar. Ol rus türkmenleň aladasy edipdir. Gaýgysyz, bilip goý, bu seň üçin goňrowata däldir. Goňurdakylar hakykata düşündiler. Sen bulaň başyny oňatja aýlapsyň. Ýany ýok, bularam iri giç aldanandyklaryna düşünerler. Aman aýt. Senem aýt, senem aýt, senem aýt. Siz garyp daýhan ahyryn. Näme üçin ömrüňizi garyplykda geçiribem? Ýene şulaň arkasyny tutýaňyz. Biri-biriňizi ok atýaňyz. Beýdip oturmaň-da baryň çagalaryňyzyň arasyna gaýdyň. Öýleriňiziňe dargaňyz. Kalk sen-de!
Taşlaň ýaragyňyzy. Näme öňki döken ganlary az görýäňizmi? Taşlaň ýaraňyzy!
Wagt çalt geçýärdi. Zakaspiýa günsaýyn gysylyp graždanlyk urşy tamamlap barýardy. Ýöne weli täze durmuş aňsatlyk bilen ýola düşüp gidibermeýärdi. Tiz çözülmegi talap edýän ýüzlerçe mesele ýüze çykýardy.
Munça adamlara okuwa nädip çekip bildiňiz? Siziň usulyňyz boýunça.
Oňurdaky saýlaw geçirişimizi eşitdiňiz-ow? Hawa, eşidipdik, eşidipdik.
Hyzmatçylyk etmek gowy däl. Gowy däl. Diýeliň.

Gaýgysyz Serdaryç, Dogrusy, men-ä näme etjegimem bilemok. Şu adamlar asyl deniň ýokana. Görýäňiz-ä, namaz okaýarlar.
Hawa. Adamlaryň aňyny, elbetde, az wagtyň içinde üýtgedäýmek aňsat zat däl, ýoldaş müdir. Ýyllar gerek. Şonuň üçinem irginsiz işlemek gerek. Hany ýöne aýtsaňyzda, näme üçin bu adamlaryňyz ýerde ýatyrlar? Meniň krowadymy ýerden tapaýyn. Tapar.
Hökman tapar. Meň bir sowalym bar. Ýeri aýdyberiň. Men bir zada düşünemok. Şu ýerik ýygnanan mollalar öz peý wagtlaryna geldilemmi ýa-da zoraýakdan geldilermikä? Biz hiç kimi zorap çagyramzok. Onda näme üçin Tejende her kim öz wagtynda gelmese? Yzyňda milisiýa berer diýip hat ýazýarlar. Siziň hemmäňiz şeýle atarlyňyzmy ýoldaşlar? A?
Aý ýok-la, biziň özümiz geldik. Bir gadam işanyň toslap tapýan zady-la.
Näme geleniňize ökünýäňizmi? Hü? Şu ýerde berilýän nahary meň keşdim çekenok. Geliň mekirlik etmäň. Gaddam işan. Näme sen adamlara bilim beresiň gelenokmy? Hany şu oturanlaryň içinde menden ökdäňiz bar bolsa aýdyň danda. Hum? Şeýle. Näme diýseňiz daň Gaddam işan. Biz köneçe ýaşamar. Atädili weli hemmämiz öwrenmeli bolarys. Men şony islämok. Şeýdemi? Onda gadam işany bildalyň-da, otla mündürip goýberiň. Eger halka hyzmat etmegi özüne kiçilik bilýän araňyzda başga-da bar bolsa, birmindem saklaman ýola salyň. Goý, nirä gitse, şoňa gitsin. Bolmanda, doň Gurhana okap oturmakdan başga işi ýok.
Ýoldaşlar! Siz Mihail Wasilýewiç Frunzäniň aýdan sözlerini bilýän bolsaňyz gerek. Ol şeý diýdi, Türkmen halkynyň köp böleginiň aň-bilime isleg bildirmegi guwandyryjy alamatdyr diýdi. Guwandyryjy alamat. Biziň partiýamyz sowatsyzlygy ýok etmekligi özüniň esasy meseleleriň biri hasaplaýar. Ikinji uýezd şäher partkonferensiýasynda täze mekdepleri açmak, mugallymlary ýetişdirmek barasynda uly gürrüň edildi. Biziň Türkmenistan gazetimiziň ilkinji sanyny gördüňizmi? Okadyňyzmy? Entek bize gör näçe işler garaşyp ýatyr. Güýze çenli birnäçe mekdep açmaly. Ýeri ýoldaşlar, açyp bilerismi? Hum? Açarys Gaýgy Seldarowiç. Hawa-da, körüm gözli bolsam diýip arzuw edýändir. Biz kör däl. Körlük döwri bizden bir eýýäm geçendir. Ýoldaşlar, men öz teklibimi ýene bir gezek gaýtadýan. Meň teklibim, men Türküstanda Türk Respublikasyny hem-de Türk Kompartiýasyny döretmegi teklip edýän. Näme üçin?
Belli bolşy ýaly, Türküstanda türk halky ýerli halk hasap edilýä. Täjikler nätmeli?
Ýok, duruň hany, Bu nähili beýle bolýar? Ynha, biz Ýefim bilen Türküstandan iňlisleri hem Dutowy kowup çykardyk. A bir günde-de partiýa hataryna girdik. Indi men-ä türk kompartiýasyna girmeli, a Ýefim nirä gitmeli?
Gulak asyň, ýoldaş Raskulow. Siz keserlik edip ýene-de öňki ýalňyşyňyzy gaýtalýarsyňyz. Diňe rus proletariaty bilen berk soýuzda Türküstan daýhanlarynyň yzagalaklygyny ýok edip, oktýabrda gazanylan azatlygy gorap biljekdigine siziň düşünesiňiz gelenok. Näme üçin siz bizi Lenin partiýasyndan, Sowet Russiýasyndan daşlaşdyrjak bolýaňyz? Näme üçin siz bizi dogry ýoldan azaşdyrjak bolýaňyz? Näme üçin? Türkmenleriň hemmesi şeýle pikirdemi ýa ýeke gaýgysyz? Näme üçin diňe türkmenler? Näme üçin ýeke gaýgysyz? Türküstanyň päk ýürekli kommunistleriň hemmesem şeýle pikirdedigini bilýän. Biziň köpimiz. Şu çaka çenli sizi Türküstanyň diregi diýip hasap edýärdik. Emma seredip otursak, ol direg içini gurçuk iýen çala bir itikräk goýbereňdede üstüňe gaýtjak bolup duran äpet bir agaç çalym edýän eken. Men Atabaýewiň aýdan sözlerini bellige almagyňyzy haýyş edýän. Ol maňa dil ýetirip başlady. Siz meni okudardan gaty ýaşdyňyz. Bu sözleriňiz üçin jogap bermeli borduňyz. Gowy ýyldyr Şoraskulow. Men bu sözlerimi islän ýeriňizde, hatda gurultaýda-da aýdyp bilerin. Ýöne siz häzir şeýle bir ýalňyşýaňyz, hatda ýalňyşanyňyzy özüňizem bileňzok. Biziň partiýamyz internasional häsiýetdäki partiýadyr. Ony Lenin döretdi. Siz bolsaňyz bizi bundagçylaryň aldydau ýoluny çekýäňiz. Munyňyz bolmaz Rastgulow. Dogry aýdýaň ýoldaş Atabaýew.
Göreris. Göreris. Dogry aýdýaň. Hawa. Sizi ýoldaş Kuypişew çagyrýar.
Barýan.
Ýoldaşlar! Delegatlar zaly girmeli haýyş edýän.
Gördüňmi Ýefim? Bu türkmen hakyky bolşewik eken. Hakyky internasionalist, hakyky ýolbaşçy şeýle bolmalydyr. Dogry adam. Eşitdiňmi muňa Ylryz eşit, hä? Gaty dogry aýt.
Milli meseläni çuňňur düşünmek, tutanýerlilik, Lenin, partiýa işine gaýduwsyz girişmek maksady bilen, Türküstan Sowetiniň dokuzynjy gurultaýy Gaýgysyz Atabaýewi Türküstan Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetine başlyk saýlady. Walerian Kuýbyşew Wladimir Iliç Lenine, Täze Merkezi Komitetiň çlenleriniň arasynda ýerli ilatdan ösüp ýetişen görnükli adamlar bar. Ynha, mysal üçin, Atabaýew.